Wĩ mwega mwĩroreri wakwa, njĩtagwo Wanjeri, rĩtwa rĩakwa rĩa gĩkũyũ njĩtagwo Wanjeri, na ma gĩthũngũ njĩtagwo Lois Kiri, na nĩ nyendete Ngai mũno mũno mũno mũno mũno, na reke ngwĩre mwĩroreri wakwa ndũkae kũheneka nĩ mindira ici, kana wone lipstick, kana wone ũndore, wone kana ona njuĩrĩ ici twĩkĩraga mũtwe, wone ta aĩ mũirĩtu ũyũ haha rĩ, ndiũĩ aratwĩra kĩ, niĩ reke ndĩmwĩre nĩ nyendete Ngai, na ona. The reason, gĩtũmi gĩakwa gũka haha rĩ, nĩ nĩ gũ testify nĩ nĩ nĩ kũruta ũira, kũheana ũhoro wa Ngai na kũmũ encourage na kũmwĩra ũrĩa Ngai amwendete na kũmwĩra mũtika mũtikanae gũtiga mwathani tondũ nĩwe ũtũrehete harĩa agatũrehe harĩa tũrĩ ũmũthĩ ũyũ. Na korwo ti Ngai tũtingĩrĩ harĩa ũmũthĩ tũrĩ. Ũguo rĩ, um, ndĩna gĩkoro- gĩkeno ngoro-inĩ mũno mũno mũno mũno. na ndĩra Ngai nĩ thengio na nĩ kũhe opportunity ĩno, kũhe kamweke gaka ga kwaria nawe we ũra watch nĩgetha tũ tũ tũ tũ tũ walk side by side, tũ walk nawe kando kando na kando, side by side, kando na kando nĩgetha rũgendo-inĩ rũrũ rĩ, nĩ rwa gũthiĩ mũndũ ũkĩyũmagĩrĩria na ũkĩaragia na... na, na gũteithanĩrĩria na kũheana wĩira na, na, na ona kuga ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Rĩu ĩ, niĩ ndaciarĩirwo, ndaciarĩirwo Naikuru, no ndakũrĩire nakũu Ndũndũri, kũndũ gwĩtagwo um, kĩbendera ona gũtuĩka nĩ twa muvire around mũno mũno mũno rĩ aciari akwa marĩ ari mũno twaendire up gũthiĩ um, twa- twa- twarikĩrĩirie uh, kũu ũguo uh, na kũu ũguo gĩtuamba kũu gĩbendera uh, arata akwa mũno mathekaga ona bamĩrĩ maigua m- nyumĩte kũndũ gwĩtagwo gĩbendera nĩ mathekaga mũno no Nĩ nĩ nĩ njĩrĩte Ngai nĩ thengiũ tondũ andwarire kũu Fortaleza na nĩ ngenaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Ngai atwĩkĩire na nĩ andutire kũu, nĩ atũrutire kũu. Nĩ ngenaga mũno mũno mũno to Ngai nĩ atũrutire kũu na akĩndehe kũndũ kũngĩ na akĩhe bamĩrĩ. Anyways, ndakiumire Kenya ndĩna mĩaka ikũmi na ĩtano nĩguo twokire gũkũ. uh, gũkũ majuu na um, angĩkorwo nĩ ũkwenda kũmenya kũrĩa tũrĩ rĩ uh, no ũtige ka comment hau ũguo kiuga gũkũ majuu nĩkũ no nĩkuo ngai agĩtũrehire na ngiũka na, na famĩlĩ yakwa na, cia, na, na aciari akwa ngĩũka na mami witũ na baba witũ na ciana citũ uh, tũkoragwo tũrĩ atatũ na ndokire ndĩ mwana wa high school Ndokire ndĩ mwana wa secondary school na ngĩkĩingĩra cukuru, ngĩanjia cukuru, ona gũtuĩka aciari akwa by the way aciari akwa nĩ mendete Ngai rĩ, nĩ mandutire ũhoro wa Ngai na ngĩkũra ngĩmenyaga ũhoro wa Ngai. Na na ona gũtuĩka rĩu ndarora ndarora thutha rĩ, nĩ nyonaga kũmenya kũigua ũhoro wa Ngai na we mwenyewe kwĩmenyera... Ngai-rĩ, nĩ nĩ nĩ maũndũ merĩ nĩ nĩ maũndũ merĩ different tondũ kũigua ũhoro wa Ngai na kwĩrwo ũhoro wa Ngai-rĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũraigua ũhoro wake ũkerwo Ngai nĩ mwega, Ngai ekaga ũũ, nĩ arutaga. ciama, nĩ ekaga maũndũ manene, no we mwenyewe ũtarĩ na na na ũhusishano ũtarĩ na na na intimacy ũtarĩ na rĩrĩ, ũtarĩ na ũtarĩ na Jesũ witũ, gĩkũyũ nĩ kĩega, ũtarĩ na na... na kĩria na intimacy intimacy ĩtagwo atĩa na gĩkũyũ ngwatanĩro ũtarĩ na ngwatanĩro ĩyo ya mwathani rĩ harĩa ũramenya ngai ti atĩ nĩ kũigua we mwenyewe nĩ wĩyoneire tondũ nĩ ũkoretwo ũgĩ spend time na ngai ũkoretwo ũgĩikara na ũkahoya ũkagoca mwathani ũkamwĩra ũrĩa ngai ngai we wĩ mwega na na Gũbuata Ngai hingo ciothe rĩ, ũtarĩ na ĩyo rĩ, then maya mangĩ tũiguaga, kũigua ũhoro wa Ngai, ũkamũiguĩra kuma haraihu rĩ, rĩmwe ndũmenyaga Ngai wega ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmũmenya tondũ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya Ngai o ta ũrĩa we tuge we mũthuri na mũtumia nĩ ũwĩ mũthuri na mũtumia waku nĩ ũwĩ, ũmũwĩ. maũndũ ona andũ angĩ matamũĩ, nĩ ũĩ maybe mũtumia waku nĩ endete mahũa, kana nĩ endete thara, kana nĩ endete endete ng'ombe, kana endete mbũri, kana nĩ endete kũrĩa nyama ya ngũkũ, so we nĩwe ũĩ mũtumia waku, na nĩ the same way Ngai endaga. akoragwo akĩenda tũmũmenye na, na wendo ũcio wa kũmwetha na, kũm, na kũmũ, kũmwetha na, na, na, na, na kũm, kũmwetha mũno, kũmwetha gwetha Ngai na, na, na, na through mahoya, kũ, kũhoya kũmenya Ngai na kũ have that intimacy nake. Ũguo rĩ, umm Niĩ rĩrĩa ndokire gũkũ rĩ, nĩ ndaiguaga ũhoro wa Ngai, nĩ ndakũrire ngĩĩrwo ũhoro wa Ngai nĩ aciari akwa na of course mũndũ e kanini nĩ ũthiaga ũkauga ũmũthĩ nĩ ndahonoka, nĩ ndamenya Ngai, ũmũthĩ nĩ ndetĩkĩra, nĩ ndahe Ngai ngoro yakwa yothe. No ona rĩmwe mũndũ augaga ũguo ũtoĩ, ũtoĩ Ngai nũ. Rĩu rĩrĩa ndokire gũkũ rĩ, nĩ ndokire... ngĩtuĩka kwanja ngĩamba ngĩkenio mũno kuona ũrĩa gũkũ kũhana, kuona ĩĩ gũkũ nĩ kwega ona gũkĩra Kenya, gũkũ kwĩna thitima, gũkũ kwĩna ngari, gũkũ kwĩna maũndũ mega gũkĩra kũrĩa ndakiumĩte. So wagĩũka rĩmwe mũndũ nĩ etukanagia ũkaingĩra maũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ kũingĩra. Rĩu niĩ nĩ ndendete raha mũno, nĩ ndendete raha mũno na nĩ ndendete... gũthiĩ na arata akwa tũgathiĩ tũka enjoy you know every Friday maybe nĩ kĩrabu tũrathiĩ tũka have you know kwĩ enjoy a mũ enjoy us you know no nĩ ndirikanaga mũthenya ũmwe kuma actually kuma ndĩ mũnini rĩ ona tũtanoka gũkũ rĩ nĩ ndarotaga Ngai nĩ aheaga iroto ngarota. ngarota Jesũ acokete na ndigĩtwo na nĩndĩiguaga guoya, nĩ kĩroto gĩũkaga ngoka ngaigua guoya ngaigua guoya na ngahoya na ngahonoka hau hau hau, arabu rĩ ngacoka ngariganĩrwo ũhoro ũcio ngacoka ngacoka mehia-inĩ. Anyways ona ndoka gũkũ nĩndathire na mbere na kũgĩa iroto icio hingo ciothe ndatindaga ngĩrota Jesũ acokete, nĩndatigwo, arabu rĩ kũrĩ hĩndĩ ona ingĩathire Ingĩathire, tuge ingĩathire kĩrabu gũthiĩ kũ have fun na arata akwa rĩ, rĩmwe nĩ ingĩaiguire roho mũtheru akĩnjarĩria thĩinĩ wakwa akanjũria ũmũthĩ ũyũ ingĩcoka rĩ no tũthiĩ nawe? Ngaigua guoya ngaigua guoya ngacoka ngathiĩ ngaikara thĩ. Arabu rwĩmbo rũu rwaingĩra rwĩmbo rwega nyendete ngacoka rĩngĩ o harĩa kũ dance. No mũthenya ũmwe, na ngwĩciria haha nĩho, haha nĩho ngũkaga nĩgetha ndĩkĩmũhe ũira wakwa, testimony yakwa. Mũthenya ũmwe nĩ ndagĩire na kĩroto, ndakomete ngĩgĩa kĩroto ũtukũ na... Kĩroto gĩkĩ kĩarĩ very heavy na, na, na nĩ ta kĩro, ti ta kĩroto no nĩ ta vision tondũ ndingĩahotire gũkĩra. Na Ngai akĩnyonia acokete na ngĩtigwo, na ndĩ kĩroto-inĩ nĩ ndarĩraga ngĩra Ngai kaĩ nĩ wandiga? Ngai akĩndirikania ũndũ ndatũraga ndĩmwĩraga, nderaga Ngai niĩ Mwathani, Thaa ici niĩ ndĩ very young, niĩ ndĩ kairĩtu kanini, ndĩrenda kwĩ enjoy, kwĩ enjoy mwĩ enjoy off, ndĩ enjoy, ndĩ enjoy, ndĩ enjoy. Ndakinya forty nĩguo ngahonoka, tondũ ndeciragia ũhonoku nĩ wa andũ akũrũ. Kĩroto-inĩ Ngai akĩndirikania ũrĩa ndatũraga ndĩmwĩraga, akĩnjĩra nĩwona nĩndacoka na nĩndagũtiga tondũ watũraga ũnjĩraga atĩ ũrenda kũhonoka wakinyia bote ũrenda kwĩ enjoy niĩ ngĩrĩra ngĩrĩra ngĩra Jesu ndũkae kũndiga ndũkae kũndiga please please please nĩkĩ ingĩka ndũkae kũndiga hĩndĩ ĩyo ndĩrona nginya arata akwa magĩthiĩ ngona andũ yani ngĩona andũ ona iteciragia no mathiĩ matu-inĩ magĩthiĩ na Jesu na Jesu akĩnjĩra atĩrĩrĩ, aca ndũgũthiĩ, no nĩ ndakũhe second chance. Akĩnjĩra nĩ ũgũtigwo no nĩ ũgũikara gũkũ mĩaka mũgwanja. Now ndũkanae kũ deny, do not deny, ndũkanae kũ deny, ndũkanae kũndega, no nginya ũikare na niĩ. Na rĩrĩa Ngai akĩnjĩra niĩ nĩ ndakũhe kamweke, a second chance, nĩ ndakũhe kamweke kerĩ, nĩ ndakũhe kamweke... kerĩ, kamweke ga kerĩ, na rĩrĩa Ngai aheire kamweke ga kerĩ, niĩ reke ngwĩre ngĩhingũria maitho na ngĩturia maru hau na ngĩhonoka, na ngĩra Ngai, niĩ Ngai nĩ ndatigana na raha, nĩ ndatigana na mwenja ũyũ, ndikwenda rĩngĩ, niĩ ũcio mwenja ũyũ ndikwenda, niĩ nĩ ndatigana, no ngĩra Ngai, Ngai we ndeithia tondũ nĩ ũĩ ona wahonoka. kamu enjoy ũcio ũcio bado ũkoragwo hau hahe bado no ũre no ũrenda nĩ ũrenda gũthiĩ nĩ ũrenda gwĩka ũũ nĩ ũrenda gwĩka ũũ tondũ mwĩrĩ twĩ tũ flesh mwĩrĩ ũyũ rĩ you know uh, mũndũ ahonoka ũhonokaga ũkahonoka uh, spirit na na your soul no no mwĩrĩ ũyũ bado no ũrenda kwĩ enjoy maũndũ ma thĩ Anyways, Ngai nĩ akĩhonokirie na akĩrehe andũ aingĩ mũno manjĩrĩria ũhoro wa Ngai, makĩndeithia, andũ aingĩ mokaga maka prophesy-ra, makanjĩ, m- m- makahe mm, um, prophecies, prophecies ciĩtagwo atĩa na gĩkũyũ? Makahe mm, um, Ah, ĩĩ, ĩĩ, prophecies. Ah, arabu ah, rĩmwe kĩrĩa mũndũ anjĩra ngona gĩoka tu pass na Ngai nĩ ekire maũndũ maingĩ mũno. Anyways, rũgano nĩ rũnene no ndĩrenda gũtigĩra hau for now. Na itana itanatinia video ĩno rĩ, angĩkorwo nĩ ũrenda kũigua more ũhoro wa ũhonokio wakwa, ũrĩa Ngai andathimire nginya ngĩhika na nginya ngĩgĩa ciana, na harĩa Ngai anginyĩtie, make sure nĩ wa subscribe, ũ subscribe na ũ hit the like, ũ hit, ũhihinye button ĩyo ya kwenda, kwenda videos na ũtige comment please reke tũ reke tũ encourage each other reke tũgĩe na mm, reke reke tũmĩranie kũmĩrania tondũ rũgendo rũrũ rĩ tũtingĩthiĩ rũgendo rũrũ ũtarĩ na Jesu rĩ ndũngĩhota gwĩka wĩ wika ũguo rĩ Ah please please please angĩkorwo nawe wĩna testimony yaku hau ũguo ũrĩa wahonokire, ah ta andĩka hau ũguo nĩgetha ona ithuĩ twagĩthoma tũgatuĩka encouraged na tũkera Ngai nĩ thengiũ. No itanahinga, ngwenda kũmwĩra Ngai nĩ amwendete na na Ngai nĩ mwĩhokeku. Na o ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũkĩendaga kũmenya ũhoro wa Ngai, nake Ngai athiaga na mbere akĩyonanagia kũrĩ we. we, ũguo ndũkanae gũtiga mwathani, ndũkanae kũigua atĩ kuma kwĩ, ndũkanae gwĩciria atĩ gũikara thĩiniĩ wa mwathani kwĩna, nĩ ũhingĩirwo, kwĩna restrictions, nĩ ũhingĩirwo ndũngĩhota you know ũraigua ta ũtara enjoy maica, reke ngwĩre kwa mwathani nĩkuo gũkoragwo na raha mũno, gũkoragwo na raha mũno. Anyways nĩ ndakena mũno ona nĩ kwaria na inyuĩ. Na angĩkorwo nĩ wenda video ici rĩ, please video ĩno rĩ, please andĩka hau, andĩka na ũ comment na Ngai amũrathime mũno na amũgitĩre na thakame ya Jesũ na mũkorwo na wiki njega. Na nĩ ngũruta video ĩngĩ mwauga hau ũguo nĩ mũrenda ĩngĩ. Ĩĩ. na o ũrĩa ndamwĩra ndĩna ndĩna channel ĩngĩ ĩtagwo the beloved by Lois Kiri mwathiĩ hau pia ona hau mũ subscribe thĩ- nĩheanĩte testimonies nyingĩ nĩheanĩte wĩira mũingĩ koguo na kũheana ũhoro wa Ngai ona hau nĩhegũtuĩka kĩrathimo kũrĩ inyuĩ anyways mũrathimwo mũno Ngai amũrathime na nĩtuonane hau hangĩ kĩbindi kĩu kĩngĩ haya bye